Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары.
Уртак көч. Түбән Камадан алгы сызыкка 29 тонна гуманитар йөк төяп җибәрделәр. Балыкка чыгып киткән волонтерлар 4 ай элек югалган иратны эзлиләр. Җәяүле катнашындагы авария 84 яшьле хатын-кызны машина бәрдергән. Бал Балалар өчен иҗат итүче шагыйрә. Бигрәк матур, күлмәгеңдип йөримен сикергәләп. Апуш китапханәсендә Гүзәлия Галләмова белән очрашу узды. Солдатларга күчтәнәчләр әзерләделәр. Салих Сәйдәшев исемендәге музыка көллиятендә хәрбиләргә ярдәм йөзеннән хәйрия концерты узды.
Ике автомобиль, өч мотоцикл, мопед, генераторлар. Монан тыш төзелеш материаллары, шәхси посылкалар. Бүген волонтерлар алгы сызыкка 29 тонна гуманитар йөк төяп җибәрделәр. Алар Белгород, Курс, Запорожск өлкәләрендә яшәүчеләргә, шулай ук Донецк халык республикасындагы хәрбиләргә тапшырылачак. Бу хакта алдагы материалда.
Әлеге такталар, блиндажлар һәм ышык урыннар төзү өчен кулланылачак. Мондый материалларга алгы сызыкта хәзер ихтыяҗ зур, ди волонтерлар. Бүген Түбән Камадан чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Ике машина, өч мотоцикл, мопед, генераторлар, төзелеш материаллары, шәхси посылкалар җибәрәбез. Барлык әйберләр волонтерлар тырышлыгы белән җыелган. Барлыгы егерме тугыз тонна йөк җыелган, алар Белгород, Курск, Запорожск өлкәләрендә яшәүчеләргә, шулай ук Донецк Халык Республикасындагы хәрбиләргә җибәреләчәк. Радмир Беляев волонтерларга рәхмәт сүзләре җиткерде. Здесь работают наши волонтеры. Монда безнең волонтерлар, мәктәп укучылары, студентлар, яшь армиячеләр һәм битараф булмаган кешеләр ярдәм итәргә киләләр. Вакытларын да, көчләрен дә кызганмыйлар. Төяп җибәрәләр, фронтка китәләр, якташларыбызга сәламнәр җиткерәләр. Халык бердәмлеге булганда, җиңү безнеке булачак. Бүген шулай гуманитар ярдәмдә активлык күрсәткән волонтерларны, махсус хәрби операциядә катнашучы ветераннарны Рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр.
Медалью участника СВО награждается Валеев Рустам Рафатович.
Эш бер көнгә дә тукталмый. Волонтерлар кулларыннан килгәнчә ярдәм итәләр, кемдер акчалата, кемдер үз хезмәте белән булыша. Гуманитар йөк айга бер тапкыр җибәрелә. Гөлия Нигъмәтуллина, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР Яңалыклары.
Түбән Кама районында дүрт ай элек югалган балыкчыны эзлиләр. Ринат Сөләйманов Кызыл Чапчак авылыннан. Унөченче декабрьдә балык тотарга дип өеннән чыгып китә һәм кире әйләнеп кайтмый. Унҗиденче апрельдә Компас НК эзләү отряды волонтерлары, полиция хезмәткәрләре һәм кинологлар Зәй елгасының яр буен һәм тирә-юньне тикшереп чыгалар Тик уңышсыз. Әгәр сез бу ир-атны күрсәгез яки аның турында мәгълүматыгыз булса, экранда күрсәтелгән телефон номерларына шалтырату сорала. Шевроле Круз автомобиле йөртүчесе 84 яшьле хатын-кызны бәрдергән. Юл-транспорт һәлакәте Вокзал урамындагы 2 А йорты каршында теркәлгән. Беренчел мәгълүматлар буенча, шофёрд артка чигенгән вакытта олы яшьтәге җәяүлене күрми калган. Авария нәтиҗәсендә зыян күрүченең җилкәсе имгәнгән. Аны Түбән Кама район үзәк хастаханәсенә китергәннәр. Табиблар караганнан соң, өенә җибәргәннәр. Түбәнкамаларга алган керем турында декларацияләр тапшыру сроклары һәм кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Бүгенге көндә салым түләүчеләрнең бары 60 проценты гына хисап тапшырган, Документлар утызынчы апрельгә кадәр кабул ителә. Иң җиңел ысул, салым түләүченең шәхси кабинетыннан файдалану. Моны шулак почта бүлегендә яки күп функцияле үзәктә дә эшләргә мөмкин. Сүз уңаеннан, егерме бишенче апрельдә Түбән Камның салым инспекциясендә ачык ишекләр көне узачак. Белгечләр иртәнге тугыздан кичке бишкә кадәр эшләячәк. Кабул итү адресы, Шынчылар проспектындагы дүртенче йорт. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Апуш китапханәсендә Әлмәт шәһәреннән килгән балалар шагыйрәсе кунакта булды. Гүзәлия Галләмова, алты китап авторы. Әсәрләрендә рухи, милли һәм әхлак тәрбиясе үзәк урынны алып тора. Нәни түбән камалар авторның иҗат җимешләрен башкарып, үз осталыкларын да күрсәттеләр. Очрашу мизгелләре алдагы видеоязмада.
Бигрәк матур күлмәгем дип йөримен сикергәләп Биимен көзге каршында Дөнья минем түгәрәк. Әсәр авторы нәни артистларның чыгышларын игътибар белән тыңлый, туган телдә аралашу белүләренә аеруча сөенә. Гүзәлия Галләмова фикеренчә, ана теленә мәхәббәт гаиләдән башлана. Үзе дә бишек җырлары тыңлап үскән. Әбием дә бик дини карчык булса да, мөнәҗәтләр сөйли торган иде, үзе көйләр көйләп йөри торган иде. Менә кечкенә сеңелләремне шулай көйләр көйләп бишектә йоклатканын хәтерлим әле. Әтием дә шигъри җанлы, ул Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәм Һади Такташ шигырьләрен бик яратып сөйли иде, Сабан туйларында, төрле бәйрәмнәрдә сөйли торган иде. Әнием дә шигъри җанлы булгандыр дип уйлыйм инде. Менә хәзер фотокарточкаларны карыйм да, инде э, өлкәнәйгән саен фотолар карыйбыз бит инде, альбомнар карап искә алабыз яшь чакларны, бала чакларны. Менә шул вакытта фотоларны алып караганда, фото артларына ул шигырьләр язган. Гүзәлия Галләмова Әлмәт шәһәреннән алты китап авторы, Рафаил Төхфәтуллин исемендәге премия лауреаты. Әсәрләрендә рухи, милли һәм әхлак тәрбиясе үзәк урынын алып тора. Киңәш аласы, кешеләргә изгелекләр килеп тора кыласы. Очрашу Апуш китапханәсендә Китаплы балачак проекты кысаларында оештырыла. Аралашу, сорау-җавап рәвешендә бара. Кичәгә килгән яшь тамашачылар да иҗади осталыкларын күрсәтәләр. Гөлия Нигъмәтуллина, НТР Яңалыклары.
Салих Сәйдәшев исемендәге музыка көллиятендә хәрбиләргә ярдәм йөзеннән хәйрия концерты узды. Бер сәхнәдә беренче балалар музыка мәктәбе укучылары һәм педагоглары, көллият студентлары, концерт иҗат үзәге артистлары чыгыш ясады. Һәр номер чын күңелдән яңгырап, залны көчле энергия, Илебез өчен рәхмәт һәм горурлык хисләре белән тутырды. Кичәгә килүчеләр махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуманитар ярдәм әзерләүгә үз өлешләрен кертә алды. Түбән Камалар ярдәме белән берничә тартма кирәк-яраклар җыелды, болар тәм-томнар, шәхси гигиена чаралары һәм кием-салым.